Үтүө күнүнэн күндү биир дойдулаахтарым, Чаппанда нэһилиэгин олохтоохторо диэххин. Былырыын курдук оруобуна биир сыл ааста культура десана диэн бырайыакпыт, бу дойдум миэнэ Чаппанда диэн иһинэн бырайыакпыт быйыл икки сылын үлэлии кэллэ. Былырыын бэҕэһээ киэһэ Дьокуускай куораттан уон биир киһи айаннаан кэллэ, өссө икки үс үһүс түһүмэҕинэн өссө эбии дьоннор кэлэн иһиэхтэрэ. Уонна былыргы холобура бу проектпыт киһи хапытаалын сайыннарыыга, үүнүүгэ, сайдыыга диэн биэс сыллаах программалыыбыппыт, үлэбит, хамнаспыт оттон ситэри иккис сылын үлэлээн саҕалыаҕа бүгүҥҥүттэн. Ону мин баҕарыам этэ бу күндү биир дойдулаахтарбар кэлэн үчүгэй баайдык бары көмүллэн туох баар ыытыллар уһуйааннарга, устууларга тэлиилэргэ көхтөөхтүк кыттаргытыгар диэн ыҥырыам этэ. Уонна то буолара курдук биһиги Чаппандабыт нэһилиэгэ бу биир сыл иһигэр киһи үөрүйэх тустаах Россия гранын, президент гранын икки гранын кыайдыбыт. Уонна ол биирэ буоллаҕына бу уол оҕо аккуул Мамолдония музыкальнай спектакль бит туруохтаах. Ону сэргэ буоллаҕына бу культурный дистант школа картиннара индустрии диэн ааттаах иккис грааммыт буолар. От эти биһиэхэ күүскэмэ уонна бу тирэх буолара саарбаҕа уһуох. Ону биһиги бары түмсэммит бу оҥоһулла турар проектарга сүөйбайдык кыттыахтаахпыт диэн эсси бийдетэбин. Уонна оттон былырыын холуора биһиги Чаппандабыт төрүччүтэ булбут омолдоон, улуу омолдоон туһунан скульптура турбута. Ол кэнниттэн брошюра, ол кэнниттэн быйыл эссе Улуу Молдоон туһунан кинигэ тахсыбыта. Өссө эбиитин уусуранай имньи Дмитрий Николаевич Пономарев дьолуулаах суруйуутунан уусуранай имньи Улуу Молдоон туһунан Бэлэм буолла вершката уже бэлэм сотору кинигэтэ буола тахсыаҕа уонна самый главное это биһиги тиһэҕэ тиэрдиэхтээхпит биһиги уол аҕа от кууна молдоон диэн музыкальный спектакль туруоруутугар диэн Ону курдук проектарбыт эсэ иһитиннэнэн баран иһиэхтэрэ. Ону эссе ситэрэн, хоторон, этэн биэриэхтэрэ биһиги табаарыстарбыт уонна биһиги биир дойдулаахпыт Александр Васильевич Тетигира. Үтүө күннэр биир дойдулаахтарым, дэмиэ отто биһиги бу творческай ансамбыт эмиэ хааланна, былырыҥҥы курдук онон тобу биһиги эмиэ кэлэммит бычаппандабытын эмиэ өссө өссө иннин диэки өссө үөһээ күөрэйигэр анаммыт онон тэтей коши кэпсээтин курдук икки проекты биһиги быйыл былырыын быйыл сүүйдүбүт онон оттон

Мартык куонуй маайга эбитэ куун тутарга диэн буоллану атын куун тутарга буолла быылаҕа диэн буолана Иван бэлэмнэнэммит билигин буолабым бастаан Ньурба театрыгар онтон эһиил Ньурба театрыгар онтон Дьокуускай куоракка оонньуохтаах бу спектаклбит онон оттон бу эһиги бытын бары дьоннорбутун сэргэбитин кэлэҥит билин оттон манна бу эмиэ хомуска эмиэ кырыымпаҕа эмиэ бу ырыаларга дэгэрэҥ ырыаларга игин үөрэтии тагайы буолуо онтон биһирдьэ бу это бу эти госпроегер кэлэн кыттыһын диин онту табар таба сохо бэбээбит чаппан да дьону көрөнөн кэлэҥит хомуска да үөрэнэн дэгэрэҥ да ырыалаҕа ыллаһан бардыгар кыттыһа кыттыанэринэбин онтон онну биһиги эһигинне оттон ыҥырабын бу кэлэҥит бу спектакль би бута бу күнтэн ужаха халаар киинен барда спектакль битин оттон ол аата оттон каркааһын оҥоруохпут онон бу оттон номотнан туна бут биһиги төртөбүттүр төрүччэбит туһунан эһиигини эһиэхэ эһиэхэ туруоран спектакльбытын эһиэхэ күүс-көмө буоларгытыгар гынан онон баһаалыста кэлэҥҥит актыыбынайдык кыттыҥ бу бэйэбит чаппандабыт сайдарын туһугар өссө даҕаны иннин хоту хардыылырын туһугар күүс-көмө буолуҥ диэн ыҥырабыт онон эһигитини барыгытын ыҥырабыт Убастабыллаах биир дойдулаахтарым Чаппана дьон эһэргэтэ. Ото бу эппиттэрин курдук иккис сылын биһиэхэ культурный сан үлэлии кэллэ. Былырыын сүрдээх таһаарыылаахтык үлэлээн барбыттара. Быйыл эмиэ онтон итэҕэһуохтук, өссө таһаарыылаахтык үлэлиэхтэрэ диэн бары эрэллээхпит. Ону бу быйылгы ыал оһоруга диэн ити сүрүнэ Улуу Олдоон туһунан испиктээк туруута буолар. Бу биир дойдулааҕы өбүгэбит, биһи бары ытыктыыр ытык кырдьаҕаспыт туһунан биһиги бу былырыыҥҥыттан саҕаламмыт ити эппиттэрин курдук кинигэ да таҕыста, брошюра таҕыста, памятнига оҥоһулунна, билигин иһитэрэ оҥоһуллуохтаах. Уонна таһаамай бу кульминацията диэххэ биһиги испиктээкили туруоруохтаахпыт. Маннаттан, чуолаан мин эр дьоннорго Чаппаннай эр хоһууттарыгар ыҥырыылаахпын. Ол курдук бу испиктээкилгэ үксэтэ эр дьон оруола баар. Инньэ гынан, баһаалыстаан кулуупка кэлэҥҥит, кыттыһаҥҥыт бу испиктээккэ ким хайдах оруолга түбэһэринэн кэлэн көхтөөхтүк кыттаммыт биһи биир көхтөөх нэһилиэк буоларбытын көрдөрүөххэйиҥ уонна Кэлэммит оттон күүс-көмө өйөбүл буоламмыт бу испиктээккэ уонна уопсайынан бары мероприятиеларга кыттыһыаххайыҥ диэн ыҥырыылаахпын. Уонна оттон бу туох мероприятияттан ситиһиилээхтик түмүктэнэрэ диэн эһиил хаас бу испиктээк туруохтаах бастаан Манна бэйэбитигэр, онтон куоракка баран көрдөрөр былааннаахпыт. Инньэ гынан оттон өссө бу ситиһиилээхтик барда ааһыа диэн өтө эрэллээхпит уонна күүс-көмө өйөбүл буолуҥ диэн ыҥырыылаахпын истэбин. Махтал. Үтүө күнүнэн Чаппана нэһилиэгин олохтоохторо Ньурба оройуонун Ньурба оройуона ото биһиэхэ бу иккис сылын культурный десант кэлин үлэлии-хамсыы сылдьар Оннуттан икки президентскэй граны күүйэн бу Егор Валерьевич хамаандата эмиэ үлэлии-хамсыы кэллэ. Ол курдук оттон биһиги эмиэ бэйэбит оскуолабыт эбии үөрэхтээһининэн бу школа креативной индустрии диэн хайысхабытыгар сүрдээх сэргэх хамсааһын аҕаланна. Ол курдук бу эбии үөрэхтээһиммит тугу тэрийдиир буоллахха Араас хайысхан, бу культура хайысхатынан театр, оцифровка уонна фотостудия, звукорежиссура диэн курдук хайысхаларынан биһиги бу кэлэр көлүөнэни сайыннарыахтаахпыт. Уонна такырдьык бу биһиги хаҥа школабытыгар, хаҥа площадкаҕа үлэ хамнас саҕаланыы. Ол курдук бэйэбит оҕолорбутун Ньурба оройуонун бүттүүн оҕолорун оттон бу араас студияларга кэлэн кыттаргытыгар, маастер-кылааска кыттаргытыгар баҕаһын аалахпын. Оннуттан бу киһи хапытаалын сайыннарыыга биһиги кэлэр көлүөнэҕэ эдэр ыччакка бу сүрүннээн оҕо аймахха улахан кылаатын киллэриэ диэн бигэрэллээхпин. Онон туох баар бу ыалдьыттары оскуолабытыгар Чаппандабыдна үлэһит нэһилиэгэр кэтэһэбит